Inħobb iżjed lill-oħra llum ta' ġewwa. Fl-allegorija ta' pajjiż bħala mara jinstema' l-eku tal-fehma ta' Dun Karm dwar l-ideal femminili li jikteb dwaru f'diversi poeżiji. Minn naħa nistgħu nħarsu lejn dawn il-poeżiji bħala sors primarju alternattiv li minnhom jaf naqraw fehmiet soċjali dwar in-nisa fl-ewwel parti tas-seklu għoxrin. Min-naħa l-oħra, analiżi tal-kuntest storiku wiesa' taf tispjegalna aħjar kif il-mara tidher, jew ma tidhirx, fil-poeżiji tiegħu. Bejn il-mara fil-poeżiji ta' Dun Karm u l-mara f'Malta ta' żmien Dun Karm hemm diversi punti t'interess li jistħoqqilhom diskussjoni. Il-mara fil-poeżiji ta' Dun Karm tieħu diversi forom letterarji, għalkemm tista' tgħid li x-xbiha tagħha hi pjuttost konsistenti meta tagħsar l-essenza ta' dawn il-forom. Insemmi l-ewwel forma li tgħaqqad mal-vers titlu tal-konferenza, il-mara bħala allegorija, metafora ta' pajjiż, Malta imma wkoll l-Italja u l-Ingilterra. Niġbed mill-analiżi ta' André Debattista fil-ħarsa tiegħu lejn l-element patrijottiku u nazzjonali ta' Dun Karm, L-Italja hija l-ġara tagħna, l-omm tal-poeżija, li għandha lsien idoqq mimli bil-ħlewwa. Dun Karm jirreferi dlonk imbagħad fl-istess poeżija għall-Ingilterra, l-lum ta' ġewwa, b'fehma daqs l-azzar qawwija. Ma tantx jagħżel bejniethom Dun Karm. Għalih iż-żewġ pajjiżi huma mżejnin b'dawk il-kwalitajiet li ma jagħmlux waħda tant aħjar mill-oħra. Għalkemm Duncalm jammetti li l-Ingilterra jħobbha ħarir iżjed. Mhux daqs kemm iħobb lil Malta imma. Li, kif jesplora wkoll Wayne Farrugia u kif jikteb Manwel Mifsud, nikkwota, infatti, tiġġissem fi tfajla sabiħa. Iżda daqshekk lil ħadd, o Malta tiegħi, għax int biss omm int tajtni l-isem u l-kumplament. Kif diġà rajna mit-taħdita ta' qabel, u kif ser isegwi warajja Prof. Mifsud, f'dawn il-versi u espressjonijiet politiċi imma wkoll b'element apolitiku ta' Dun Karm hemm il-paradoss ta' kumplessità sempliċi. Lil hinn mill-optika ta' politika ta' poter, ta' awtorità kolonjali u t'identità nazzjonali, però, hemm tip ta' politika oħra jekk inħarsu mil-lenti soċjokulturali, tas-simbolu suġġett femminili. Fit-tiżwieqa tal-pajjiż bi kwalitajiet Marjani, Materni, ta' Xbubija, ta' Tfulija, hemm it-taħlita tal-forom l-oħra li jikteb jikteb bihom jew fuqhom Dun Karm. Il-Madonna, il-mara fis-superlattiv assolut, il-mara fuq in-nisa kollha tispikka mhux biss fl-ewwel poeżija bil-Malti li kiteb, iżda f'ħafna poeżiji innijiet oħra. Friggieri, Mifsud, Farrugia u Semira Bugeja u ħafna oħrajn analizzaw fid-dettall il-lingwaġġ użat f'għadd kbir ta' poeżiji. Hi l-Madonna Omm Alla, il-Madonna Omm Ommu, li bħal ommu tħaddnu magħha, hi l-Madonna li tħares lil Malta. Insomma, l-Madonna, bħal Kristu u diversi qaddisin, irġiel u nisa, jimlew ħafna mill-poeżiji tiegħu bit-Taljan Malti u Ingliż, xhieda fl-aħħar mill-aħħar tal-qofol reliġjuż tiegħu. Toħroġ minn din il-kategorija hemm il-mara ordinarja li timita lill-Madonna, għax hi omm li tħaddan lil uliedha madwarha kif tidher f'għadd kbir ta' poeżiji bħal f'Kewkbet is-Safar, li fiha xbejbiet ferħana jduru m'ommhom għaqlija, jew fil-poeżija Kennies. Fuq nett hemm ommu li lkoll nafu x'imħabba bla tarf kellu lejha. Is-sentiment vers bħal għadmek, għadmi u demmek jiġri miegħi huwa qawwi wisq u relatabbli. Tant hemm rabta li Friggieri jikklassifikah bħala l-kumpless Edipjan u jgħid li jinħass il-ħin kollu fil-poeżiji tiegħu. Jgħid ukoll li bħala mara, l-omm tikseb tifsira wiesgħa, u nikkwota, ssir il-qofol tal-ħajja fuq il-livell veġetattiv u saħansitra tikseb it-tifsira nazzjonali ta' Malta. Jidher ċar kif il-forom tal-mara kollha jidħlu f'xulxin u minn xi daqqiet tinfixel kif taqbad tissepara bejniethom għax infatti għal Dun Karm kienu tista' tgħid figura waħda. U fl-aħħar indur għall-mara bħala xebba jew tifla li skont il-mentalità ta' Dun Karm, iżda wkoll ta' kittieba u nisa u rġiel oħrajn ta' żmienu, kellha tkun umli, ħabrieka u tirsisti. safja, verġni u onesta, b'valuri reliġjużi, il-virtujiet kampanjoli sejħilhom Frans Sammut. Però kif kien sostna Friggieri fis-sebgħinijiet, it-tifgħila fil-poeżiji ta' Dun Karm hi wkoll senswali u b'elementi erotiċi, li juru kemm li dal-qassis poeta kellu mumenti fejn kien poeta l-ewwel imbagħad qassis. M'hemmx ħafna minn dawn l-eżempji, imma huma b'saħħithom. ikompli jgħid Friggieri, bħal fil-każ tal-poeżija Nħobbok. Friggieri kien b'saħħtu fl-analiżi tiegħu meta kkonkluda li siltiet bħal dawn lil Dun Karm jifduh mill-għeluq inġust, qed nikkwota hawnhekk, l-għeluq ta' klassifikazzjoni bla sens u bla unità li qasmitu f'poeta reliġjuż u poeta patrijotiku. Anke jekk forsi mmur lil hinn mill-konfini soċjali, skont Manwel Mifsud Dunkarm xorta nikkwota hu eżempju ieħor ta' poeta raġel li juża l-mara bħala oġġett tal-ħarsa tiegħu, speċjalment meta kitbietu jkunu pjuttost mgħobbija bl-ideoloġija maskili maskilista li tbandal lill-mara bejn żewġ estremi, il-mara twajba u essenzjalment passiva u dik fuq tagħha u allura perikoluża. Tmiem tal-quote. David Alosio jirribatti dal-ħsieb għaliex skontu aktar milli jiġġudika lin-nisa fil-kitba tiegħu, Dunkarm nikkwota stinka b'kitbietu sabiex il-figura femminili ma tingħatax il-ġenb. Mhux biss, Alosio jkompli juri kif Dunkarm saħansitra jippreżenta lill-mara bħala aħjar mir-raġel, bħal fil-poeżija N-Nissieġa, Waħda Biss u T-Tifla tar-Raba'. Rodrigo Bovingdon u Edmund Theuma wkoll isostnu l-punt li Dun Karm ma jippruvax jostura, jinjora, jinnega lill-mara fis-soċjetà. Adrian Grima iżid l-osservazzjoni li jekk ser nitkellmu fuq l-idealizzazzjoni f'kitbet Dun Karm, din narawha mhux biss fil-figura tal-mara imma wkoll fir-raġel, bħalma jixhdu l-umiltà u l-bżulija tal-kennies li għalih Dun Karm jiddedika poeżija sħiħa. Forsi aktar milli xejn b'dawn ir-referenzi, Dun Karm jidealizza lil Malta, is-soċjetà ġwejda kif isejħilha Grima, u kif ifhiehem ukoll Zammit Manġon. Il-poeta bħal donnu jinqeda bil-preferenzi tiegħu t'irġiel u nisa ideali biex jesprimi aktar ir-rabta li kellu lejn dak li kien, lejn raħlu u lejn Malta ta' tfulitu, b'sens qawwi ta' nostalġija għall-passat tiegħu li kull nitfa bidla kienet qed tgħedded li teqred. F'dan il-qafas, jgħidilna Grima, aspetti bħal l-ugwaljanza soċjali mhumiex importanti daqs il-ġid spiritwali individwali li jwassal għal ġid spiritwali kollettiv li jmantnu lill-Malta ideali tiegħu. Jekk forsi l-mara fil-poeżiji ta' Dun Karm nistgħu nħalluha fis-singular, għax għalkemm tkanġi bejn il-Madonna, omm, mara ħabrieka, mara tar-raba', Mara b'saħħitha, xebba senswali, tifla innoċenti, tibqa' l-mara pjuttost idealizzata, b'kuntrast ma' dik li ma kinitx ideali f'moħħ Dunkarm, però mhux l-istess nistgħu ngħidu għall-mara ta' Malta ta' Dunkarm. Il-mara Maltija fl-ewwel parti tas-seklu għoxrin, bħal f'kull perjodu wara kollox, hi plurali ħafna. U jekk forsi n-nuqqas ta' viżibilità pubblika tan-nisa ħafna drabi ta lok għall-ġeneralizzazzjoni li l-mara kienet primarjarment Mara omm, mara l-mara tar-raġel, mara il-mara tad-dar, il-kuntest storiku u numru sabiħ ta' riċerki jitfgħu dawl fuq multipliċità u kumplessità ta' sitwazzjonijiet diversi fejn in-nisa kienu viżibbli, drabi oħra inviżibbli, minn daqqiet protagonisti drabi oħra vittmi. Dun Karm kien hemm jarahom ukoll. M'iniex ser nazzarda li nispekula l-kif u l-kome dawn ir-realtajiet ta' nisa li ser nippreżenta uħud minnhom affettwaw lil Dun Karm. Imma li hu aktar konkret hu l-punt li Dun Karm kellu preferenza għall-istatus quo, għax l-instabilità tal-ordni soċjali donnha kienet tgerrixu jew turritah, filwaqt li l-konservattiżmu ta' kontinwità soċjali, kalma rustika reliġjuża, kienet tistanih. Iċ-ċaqliq f'dan il-qasam tal-qagħda tal-mara fis-soċjetà, anke jekk għajman għall-aħħar u mhux neċċessarjament progressiv b'mod lineari, imma li xorta ċaqċaq ħoss 'l hemm u 'l hawn, jidħol sew fid-diskussjoni tal-għajta karba talba ta' Dun Karm kontra l-progress. B'hekk, li ser nippreżenta huma biss eżempji, kważi bħala kontra-argumenti li juruna li fil-Malta ta' Dun Karm in-nisa ma kinux statiċi. Forsi għal Dun Karm kien aħjar li t-tfajla Maltija ssaħħaħ dirgħajha somor taħt ix-xemx tqarmeċ l-għelieqi. Jew forsi din biss metafora. Żgur mhux forsi li kien hemm ħafna tfal li kienu qed jagħmlu dan f'diversi nħawi fil-gżejjer. Imma almenu fejn tidħol skola elementari, in-numru ta' bniet li kienu jattendu jindiga naqra ċaqliq. Fl-1924 iddaħħlet l-attendenza obbligatorja. Jekk nieħdu dik is-sena, kien hemm mal-10,000 bniet irreġistrati b'medja ta' kważi 9,000 minnhom jattendu, ikkumparat ma' madwar 9,500 tifel. U mbagħad kien hemm l-iskejjel privati wkoll li kellhom 'il fuq minn 2,000 tifl oħra. F'madwar ħmistax-il sena wara, in-numru ta' bniet jattendu kien żdied b'aktar minn 2,000. Ma ninsewx ukoll li kien hemm skejjel sekondarji għall-bniet, kemm tal-Gvern u dawk privati. Hawn però tistona mhux ftit id-differenza bejn subien u bniet li juri li fil fi żmien Dun Karm il-perċezzjoni kienet għadha li malli tasal sa ċertu età tfajla ma kienx jibqa' postha fl-iskola. L-enfasi istituzzjonali fuq in-needlework fl-iskejjel sekondarji tkompli tixhed kif is-sistema kolonjali kompliet tixpruna mentalitajiet patrijarkali ta' dak iż-żmien. Il-qagħda mbagħad kompliet titjieb, almenu numerikalment, wara t-Tieni Gwerra Dinjija, peress li fl-1946 l-edukazzjoni saret obbligatorja. Madanakollu riedu jgħaddu ftit deċennji oħra sa ma l-investiment fl-edukazzjoni tal-bniet seta' jwassalhom ukoll għal ċertu professjonijiet u karrieri. Dan però ma jfissirx li safrattant in-nisa kienu kollha magħluqin fil-kċina. Anke jekk Dun Karm kellu preferenza għall-mara omm, mara tad-dar, u anke jekk kien hemm diversi nisa li kienu dan, il-maġġoranza, studji kwantitattiv fuq l-ewwel għexieren tas-seklu 20 juri li n-nisa wkoll kienu attivi fid-dinja tax-xogħol, jekk żgur mhux daqs l-irġiel, kemm bħala numru u kemm bħala kundizzjonijiet. Mir-riċerka ta' Monique Bugeja jidher li filwaqt li sat-tletinijiet kien naqas ġmielu l-impjieg tan-nisa f'oqsma industrijali bħal tal-qoton u t-tabakk, kien żdied in-numru ta' nisa li kienu għalliema, infermiera u qwiebel. Ħafna minn dawn kienu membri ta' xi ordni reliġjuża. Apparti minn dawn kien hemm ħaddiema fil-ħwienet tal-merċa u qaddejja fi djar privati. Dawn apparti numru ta' nisa ħaddiema li uffiċjalment ma kinux jidhru fl-istatistika. L-Ewwel Gwerra Dinjija rat attività ġdida qalb ċertu nisa. Mhux biss dawk Ingliżi li ġew Malta, inkluż mal-85 tabiba, iżda wkoll numru t'infermiera u voluntiera Maltin. Fit-Tieni Gwerra Dinjija Dun Karm u oħrajn dan iċ-ċaqliq esperjenzah fuq skala ferm ikbar, kif turi ħidmet Simon Cousins fejn diversi nisa, ħafna issa magħrufa, oħrajn inqas, taw is-sehem tagħhom fil-mobilizzazzjoni tal-gwerra u did-darba mhux fis-saħħa biss iżda f'oqsma ta' difiża wkoll bħal fil-każ ta' plotters u telephone u radio operators. Minkejja li viżibbli f'ċertu oqsma professjonali, in-nisa però kienu vittmi ta' sistemi li ddiskriminaw kontrihom abbażi ta' sess. Kif riċerka ta' George Cassar turina, in-nisa, għalkemm numerużi fl-iskejjel bħala għalliema, sofrew diskriminazzjoni fil-pagi li kienu anqas minn tal-irġiel. Għalkemm l-MUT fl-1937 kienet appellat lill-awtoritajiet li ż-żieda li kienet saret lill-pagi tal-irġiel kellha ssir lin-nisa wkoll, dawn kienu baqgħu b'xi ber imnieħer. Skossi deċiżivi biex din is-sitwazzjoni tinbidel, qalb l-għalliema u kull professjoni jew xogħol ieħor fejn l-irġiel u nisa kienu qed jaħdmu indaqs, saru żmien twil wara l-gwerra meta fl-1967 inbidlet il-liġi għall-ħaddiema tal-gvern Fl-1974 iddaħħlet għall-privat sa ma ntlaħqet parità fl-1976 għal dak li huwa l-istess xogħol li jsir jew minn mara jew minn raġel. Jekk fil-livelli elementari u sekondarji l-preżenza tan-nisa bħala studenti u bħala għalliema kienet maħkuma minn ħafna immijiet, fl-università kien hemm imm ikbar. L-ewwel nisa narawhom biss mill-bidu tas-seklu għoxrin u tgħoddhom fuq id waħda. Lucia Levanzini Nglot, Tessie Camilleri, Blanche Huber. Kien hemm saħansitra oħrajn li ggradwaw qabel jew fl-istess perjodu ta' dawn imma barra minn Malta, bħal Blanche Tonnat Barthé u Irene Condaci, u imbagħad aktar tard segwew Cettina Bajona u Mary Christine Tufinho. Dwar dawn kitbet Patricia Camilleri. B'rabta eqreb ma' Durmkarm forsi kien hemm Maria Caruana u Ondina Tajar li għalkemm gradwati tal-farmaċija kienu l-ewwel żewġ nisa li kitbu fil-leħħen il-Malti kellhom tmien stejjer qosra bejniethom prattikament. Imma kien hemm nies oħrajn anke jekk f'minoranza kbira li kienu qed jiktbu fl-istess perjodu U kien hemm xi ħadd li qed iħeġġiġhom jagħmlu dan biex jinqalgħu mix-xbiek li fehmtu kien qed iżommhom imqanfdin fi djulhom stess. Nirreferi ovvjament għal Manuel Dimech. Minn xogħol li kienet għamlet studenta tagħna, l-appelli ta' Dimech biex nisa jqumu fuq tagħhom ma kienux kompletament iddaħħlu mill-kritika ta' vuċijiet aktar b'saħħithom speċjalment mill-Knisja. Catherine Mangion kienet sabet numru ta' referenzi fil-bandiera tal-Maltin għal jew ittri fuq suġġetti varji minn korrispondenti nisa, jew reklami minn nisa ħajjata jew sidien ta' ħwienet. Fl-għoxrinijiet, fil-Ħmar u l-Kotra kien hemm diversi artikli li jittrattaw diskussjoni dwar id-dritt tal-vot tan-nisa, ħafna kontra u ftit favur, u oħrajn li dehru li kienu miktubin min-nisa stess, bħal fil-każ ta' Cetta l-Bormliża. Skont ir-riċerka ta' Carmen Sammut, meta twaqqaf il-Partit Laburista fl-1921, kien hemm minnufih sforzi min-nisa biex jorganizzaw ruħhom u jagħtu vuċi lin-nisa Maltin. Pereżempju, fit-28, korrispondenta kitbet fil-Kotra biex tħeġġeġ lin-nisa jappoġġjaw il-Partit Laburista minħabba l-pożizzjoni tiegħu favur il-pensjonijiet tal-armla u miżuri soċjali oħra. Liza Fenech ppubblikat appell fil-Kotra biex il-gazzetta tiddedika kolonna lin-nisa sabiex dawn ikunu jistgħu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom. Imbagħad kien hemm Vincenza Flores li saħqet li n-nisa kellhom jieqfu jaħsbu biss fuq il-moda u x-xogħol tad-dar, nikkwota fuq il-brodu u l-minestra, u stednithom jużaw l-enerġija tagħhom f'oqsma aktar sinifikanti fuq il-mudell tan-nisa Brittaniċi li kienu saru membri tal-Parlament. Minn dawn tal-aħħar kienu biss ftit in-nisa li spikkaw b'mod aktar qawwi għax verament marru kontra l-kurrent b'mod pubbliku. Nieħdu minn Mabel Strickland, il-mara fil-partit ta' missierha, l-mara fl-istampa, bħala imprenditriċi u editriċi, il-mara politikant u kap ta' partit eventwalment. Kienet hi li rsistiet li n-nisa jkollhom il-vot sa mill-1931 Wara t-Tieni Gwerra Dinjija segwew Josephine Burns de Bono, Helen Buhagiar tal-Women for Malta Association u Agata Barbara, u nkiseb id-dritt tal-vot fl-1947 u telgħet l-ewwel mara fil-Parlament. Min jaf jekk dan iċ-ċaqliq kienx iżejjed għal Dun Karm, għax kien jisfida wisq l-ordni soċjali u reliġjuża li setgħet ittellef milli l-mara tilħaq il-vokazzjoni tagħha hekk kif kien jifhimha hu. Probabbli kien jippreferi li jekk in-nisa kellhom ikunu attivi, dan ikun għal skopijiet li jsaħħu l-valuri li kien jemmen fihom, bħal ngħidu aħna bħala soċi tal-mużew. Liema għaqda, anke jekk f'ambitu konservattiv, kienet sa mill-bidu tas-seklu 20 tat pjattaforma għall-parteċipazzjoni tan-nisa fix-xena pubblika reliġjuża u sa ċertu punt, Sfidat ukoll l-isterjotip xi ftit li mara bilfors riedet tiżżewweġ u jkollha tfal. Dan infatti kien innu li Dun Karm kien kiteb lil tal-Mużew, b'referenza wkoll għal għax-xebbiet fih. Aktar vuċijiet femminili fix-xena pubblika kemm politika u soċjali ħarġu wara l-Indipendenza u mbagħad mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa u għaqdiet xellugin bħall-Moviment għall-Emanċipazzjoni tal-Mara min-naħa tan-nisa fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet. Flimkien ma' figuri oħrajn li fi ħdan il-partiti li kull ma jmur baqgħu jimbuttaw, għax jimbuttaw, riedu, għal diversi drittijiet li kienu għadhom miċħuda lilhom. Fl-aħħar ngħaddi issa għall-mara tal-Belt. Imkien mhu il-bogħod fil-Belt, Valletta, imma żgur aktar ma kienx il-bogħod Dun Karm minn fejn kien joqgħod fi Triq l-Ifran minn strada stretta. Hemm xi xeni mill-poeżiji tiegħu li bħal donnhom jeħduna dritt hemm, bħal meta jsostni f'Xenqet ir-Raba', Ma rridx niddellel iżjed f'dawn it-toroq, taħt riġlejja ma rridx qatran u żonqor, iebes bla ħniena. Fejn jara, imma jixtieq li ma jarax, il-Marabel tiegħu, kif isejħilha Mifsud. Inqas nara ma rridx xebbit żinżilli wiċċhom bħal karta u lewn in-nar xofftejhom mingħajr satra fl-ilbies ixerrdu qalbhom fi mħabba fierħa. Hawnhekk hawn ukoll żewġ strofi minn Fl-Malta tal-lum u ta' għada. Xenqet ir-raba' dehret fl-1926 u lil Malta narawha ppubblikata fl-1934. Fis-snin ta' bejniethom kien hemm każ li qajjem furur u jaf li aktar seta' wassal biex Dun Karm jaqbad dan il-fil fil-poeżiji tiegħu. Każ li però jkompli jirrifletti fuq l-esperjenzi varji ta' nisa differenti u kif dawn sfaw vittmi ta' politika li ma kinitx tħares il-kundizzjonijiet li setgħu jispiċċaw fihom. Ġara li fl-1932 kienu saru akkużi fuq żewġ gazzetti Ingliżi li nisa Ingliżi li kienu qed jinġabu hawn Malta biex jaħdmu bħala artist fil-music halls il-belt kienu qed jiġu traffikati għall-prostituzzjoni. Wara investigazzjonijiet ħareġ li dawn l-akkużi ta' traffikar kienu fierħa. Kien hemm però realtà li kemm barranin u Maltin kienu qed jaħdmu ta' sex workers biex jaqilgħu għajxien, realtà ta' kull port fl-Imperu Ingliż. Kif turi riċerka ta' Paul Knepper, dawn in-nisa spiċċaw is-suġġett ta' diskussjoni fl-isferi politiċi, ittimbrati bħala l-kawża tal-problema, filwaqt li n-nisa kollha fl-industrija, sia jekk barmaids, artisti, żeffiena, mużiċisti, sfaw vittmi ta' stigmar soċjali. u magħhom dawk il-familji Maltin li kienu fis-settur tal-arti kummerċjali u sidien ta' bars. Minn naħa l-Gvern Imperjali Ingliż kien iktar inkwetat fuq l-aspett ta' saħħa tas-suldati u baħrin Ingliżi, speċjalment minħabba l-mard trażmess sesswalment. Mill-Gvern Malti kien hemm iktar issikkar ta' restrizzjonijiet fuq min seta' jaqdi fil-bars biex tinqata' l-prostituzzjoni. Imma l-ebda miż-żewġ awtoritajiet ma daħlu fil-fond biex jaraw x'kien qed iwassal biex in-nisa kellhom jidħlu f'dan is-settur. L-akkuża li influwenzi minn barra L-akkuża li l-influwenzi minn barra kienu qed iwasslu biex jikkorrompu lill-mara Maltija nisimgħuhom ukoll fil-lament ta' Dun Karm għal kif il-moda kienet qed tinbidel. F'nudiżmu, din ir-rabja tinħass sew kif tistgħu taqraw. Dun Karm Mqar kiteb għanja lil Omm Nella, l-għata u ġieħ tan-nisa tagħna filwaqt li jitlobha ibqa' magħna, ibqa' dejjem dejjem magħna għaliex sbejħa s-satra tiegħek. Bil-mod u mhux qalb kulħadd l-użanzi fl-ilbies kienu qed jinbidlu però. Nħarsu lejn The Times tat-tletinijiet bħala eżempju, u nsija jekk fir-reklami jew fil-paġni ddedikati għall-moda, b'ismijiet bħal London Days, London Ways, A Woman's World u Feminine Fads and Fancies, nisa Maltin ta' ċertu strati ta' soċjetà kienu qed jiddakkru minn kuluri, disinni u materjali differenti u ġodda ta' ħwejjeġ, aċċessorji, irtokk u stili ta' xagħar. Dan jiex jiġdu mqar ir-reklami minn diżinjaturi u modist Maltin, nisa stess, li kienu qed jirreplikaw dawn id-diżinji ġodda. Ma' dawn insemmu wkoll influwenzi li daħlu maċ-ċinema. Sal-ħamsinijiet dal-bidliet komplew jidhru aktar, hekk kif taqbad ukoll il-kamera ta' Guido Stillon, għalkemm żgur li ma kinitx bidla radikali. Għal Duncar ma kienx hemm dubju kif kellha tibqa' tidher jew ma tidhirx il-mara. Dawn ma kinux fehmiet biss t'irġiel jew qassisin għax kienu irġiel jew qassisin, dawn id-dikotomiji kienu bla dubju mħaddna min-nisa stess, jew uħud minnhom. Nieħdu mill-kitbiet ta' Carmen Carbonaro fil-ħamsinijiet dwar il-mara ideali. Qisek qbadt dal-poeżiji ta' Dun Karm dwar il-ġabra u d-diċenza u dawwarthom f'pariri mogħtija fuq ir-radju li imbagħad ġew ippubblikati. Sal-aħħar tas-sittinijiet, kienu għadhom għaddejjin kwistjonijiet jaħarqu dwar kemm l-Istat għandu jindaħal f'dak li jintlibes jew ma jintlibisx, speċjalment minn turisti li bdew idaħħlu l-moda tat-two-piece fix-xtajtiet. Għalkemm il-Pulizija kellhom id-dmir li jieħdu azzjoni kontra atteġġjament fil-pubbliku li ma kienx meqjus xieraq, Il-Prim Ministru Borg Olivier fl-1969 kien ikkonċeda nitfa li mal-barranin twiddiba kienet tkun biżżejjed meta tikkunsidra li dawn it-turisti ma kinux jafu l-liġijiet tal-Maltin. Wara kollox, kif seta' jikber it-turiżmu jekk ma kienx ser ikun hemm ftit flessibilità? Każ ieħor fejn Dun Karm kien probabbilment jgħid, b'sarkażmu jaqta', Evviva s-seklu tagħna. Nagħlaq hawn. Dunkarn bħala poeta kien liberu li jagħżel li jikteb dwar dawk in-nisa li fihom ra lil ommu l-mara ideali skontu, lil Malta, jew viċi versa. B'kuntrast man-nisa li għalih kienu xempju tal-bidla u tat-tip ta' progress li Dunkarn kien xettiku, sarkastiku u kritiku tiegħu. F'dan is-sens il-poeżiji ta' Dun Karm fejn jidħlu n-nisa b'mod dirett jew indirett jaqbdu perċezzjonijiet meqjusa pjuttost komuni tal-mara kontemporanja ta' żmienu, ta' normi tal-ġeneru u ta' preferenzi personali. Però bejn il-poeżija u l-istorja hemm numru ta' kuntesti li jinfurmaw il-konverżazzjoni dwar mentalità, ġeneru u modernità li jgħinuna nifhmu iktar il-possibiltajiet u l-ħafna limitazzjonijiet tan-nisa fil-bidu tas-seklu għoxrin.